Nan dam hna maw? Se. Caan a tlin cang caah khan kan caan chungah khan kan van lut ko hna lai. Uh, a van ra deuh rih lomi zong kha van kan dawi pah ko te, van kan dawi pah te hna selaw. nifatin kan nunnak ah zarhkhat chung Bawipa nih lam an kan hruai thihnak lonak harsatnak chungin Bawipa nih an kan khamh i kan ṭhut kan dirnak siseh kan um kan kalnak ah siseh zeizong te ah Bawipa nih an kan umpi Bawipa nih lam an kan hruai cu a thei i a rami Bawipa thangṭhatnak ah tuzing tuchun ah a rami kan thinlung dihlak kan ruahnak dihlak in Bawipa a ṭhatnak kha rel in Bawipa thangṭhat in a rami vialte Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh ti kha hika hmun in van chim ta ka duh i uh, kan caan kha ai thleng ni um lai lo kan caan kha amah ning te van si ko lai ti zong kha van chim chi ka duh i kan pum hruaitu ah uh, cathiang ka van rel lai Salm sawmthum le pali a hmehleili kha ka van rel lai. Ṭhatlonak kha hrial u law ṭhatnak kha tuah u. Daihnak kha duh u law nan hmuh khawh nakhnga fak piin i zuam u. A dingmi cu Bawipa nih a zohkhenh hna i an aunak kha a theih. Sihmanhsehlaw ṭhatlonak a tuahmi kha cu a ral hna i cucaah amah mi lila hmanh nih khan a philh hna. Cathiang kan relmi Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Thla ka van cam ta lai. Hallelujah, hallelujah. Cungnung bik kan Pathian, Bawipa na min thiang thangṭha si ko seh. Bawipa kan i lawm tuk hringhran. Bawipa zarhpi zarkhat chung Bawipa kan um kan kalnak, kan hrut kan dir, kan ṭuan kan hawlnak vialte chung zongah Bawipa himnak damnak he Bawipa lam nan kan hruai. Bawipa na cungah hin kan lawm tuk hringhran. Bawipa tuchun zongah hi bantukin caan ṭha nan kan sirpiak ṭhan. Nangmah thangṭhat khawhnak dingin Bawipa caan ṭha zong nan kan sirpiak khawh cahan Bawipa na cungah kan lawm tuk hringhran. Kan Pathian Bawipa cu na thluachuah a theimi vialte hna cu Bawipa tu chun ah hi bantukin kan rat tikah kan thazaang dihlak kan ruahnak dihlak in Bawipa kan thinlung dihlak in an thangṭhattu kan si khawhnak hnga zong Bawipa Thiang Thlarau in kan thinlung cio bia kan chim ko ti zong na sinah thla kan cam kan caan kan hmannak Bawipa nangmah nih kan umpi law Thawngṭha seh Bawipa na thawngṭha chimnak in siseh Bawipa thlacamnak in siseh na thangṭhatnak hla kan saknak in siseh Bawipa nangman i lam kan hruai ko Bawipa nangman i kan umpi ko ti lunglawmhnak he khamtu sum in thla kan cam Pathian Amen si uh, keimah kha ka van dir lem ti lai lo uh, thawngṭha chim lai ti tu ah khan ka van dir te lai i kan caan kha mah ning te te ko lai ti kha van chim ta ka duh kai lawm

kan caah lam le biatak le nunnak a si. Kan zapi den thla san hna usai. Vancung khua i a hung kan i pa, na min upatnak um ko seh, na pennak tling chung ko seh. Vancung bantuk in mei cungah na duhnak tling cang ko seh. Pawcawmnak khim in nifa rawl kan pe ko sawh. Mi nih kan cung i an sual tikah kan ngaihthiam hna bangin kan sualnak kha i ngaihthiam ve tuah. Sualforhnak ah tel ve loin ṭhat lonak vialte chungin kan kham tuah.

Caanṭha kan serpiaktu kan biakmi Pathian hmasa bik ah amin thangṭha ko seh. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Kan Pathian min thangṭhat ko seh. Vei ah Hallelujah ti au kha vei hrawng hrang eh thong hnih hlei li hrawng hrang as rua ka ti. Pulpit ka kai khan ka rak au ve lengmang la nai hrawng hi ka van kai pah ṭhan la ka van au ṭhan anu ayah ta te kha khi van van van van tep than kha ka van duh le kha au kha a ngai mi nan um zong si le han au pah than te lo keimah zong hi ka van ngai pah zei si poah kan tuah mi vialte tu chun ah kan ser mi kan tuah mi kan sak mi kan hal mi kan chim kan rel mi poh poh hi pathian sunparnak ca se se law pathian nih thangṭhatnak liangngannak sunparnak vialte co dih ko seh ti kha lamhruai ah chim ka vun duh ṭhan le kan Khrihfabu Pathian nih a kan dawt i lam a kan hruai i tuzing zong ah kan hnung zarh ah Pathian sinah thla kan cam pakhat le pakhat zong duhsaknak kan i naih bantuk tein hi bantuk hin thawngpang chia zawtfahnak thi ṭhalo ngaingai fakpi tong lo ni bantukin caan ṭha a kan serpiak i lam ah kan hruai i tling tein a kan pumhkhawmh caah kan Pathian min kan thangṭhat ti kha chim ṭhan kan duh le tuchun hi khual mileng ngaingai kan nei ṭhan lo i kanmah a chung kanmah chung lila kha kan si ṭhan kan hnungzara a rak i pum kho lomi hika lai ah a ṭhumi hna hika a ṭhumi hna khika lai a ṭhumi kan hnungzara a rak i tel kho lomi nan zapi te kan in hlam kan in hlam hna tuchun ah thar ten kan in dong ṭhan hna mithmai thar kan in hmuh tik hna hin lawmhnak in kan khat caan kan neih le a si khawh zin pan ahcun Hi bantukin pumhnak in thazaang rak chuah le Pathian hmunkhat ah thangṭhat ṭi i thazaang lak ṭi kha caan rak pe hram ko u ti zong kha nawl kan in duh ṭhan rih hna sawm zong kan in duh hna lamhla a ummi kan Khrihfabu members rian ruangah a rak i tel kho lomi hna zungzal in kan i hlam peng ko hna nan ṭhutnak tete an lawng a si khawh ahcun ran kan tenh pah u law kan in ngai hna kan sinah pathian thangṭhat zong nan ngai ve lai ti zong kan zumh kan in ngai zungzal hna kan in ruat peng hna thla kan in campiak hna ti zong kha van chimchap kan duh fawn le cu vial cu mi thar donghnak kha siseh law mithar ngaingai kan um fawn lo na mithar dong nak i phot ko i thawngthanhnak kha kan hnungzarh he a khat cia mi kha a tam ngai si natein biapi ngai in sorry van thanh chap kan duh ngaingai curuang ah cun hi tuzing hi a hleicein ka hon dirnak kha si a pakhatnak thawngthannak a let lei pakhatnak khan ka van kal ko lai tu zan kha kan hnungzar kanmah Khrihfabu program ningin cun tu zan hi zampumh nei ding kan si nubu nih hruain zampumh nei ding kan si natein kan unau simi MCBC ngaihchiatnak a tongmi hna chungkhar ṭhutpinak program he khan aa tong ca khan kan Khrihfabu zampumh program kha thlan i hlei ruk zan tu ah khan cancel uh, sorry thawn a si ti kha thanh kan in duh hna cucun a pahnihnak zawn kha uh, thla thla thum tu thla ni kul in ni kul ni hnih tiang ti nilini ningani zartani salai ni thum chung uh, nilini ningani zartani kha the Chin College nih a tuah dingmi certificate in Christian Ministries timi te kha ni thum chung an tuah lai i cucu a si kho ahcun thanh lengmang kan duh komi cu ni hnih chung kha a foinak cun weekend kha cu kan he chiah lai i ni li ni ninga ni kha khonh hal le vacation te bantuk i tuah cia kha hauh lai caah khan thanh ṭhan kha kan duhmi si hi ahhin fee tete kha um a foinak cun zathum zali hrongrang dih ding kha si i hi fi ruangah hin i donhter hram hlah ulaw ti kha kan duh i Khrihfabu nih a si kho chungin kai a duh ko nain fi hna hna hnok deuh si a si cun dawnkhantu deuh a si sual si ahcun hi program kongah dawnkhantu a si sual si ahcun Khrihfabu nih biatak ten tuak i ṭanpi le i dirkamh le i ṭangpi kha kan duh zei zei tuak tiang pi cu a si lai kha ati cu chimok cu a thari lo na tein a si kho chung pauh cu Khrihfabu nih hi kong ah hin bawmh bawmh le dir pi kan duh ko ti kha thanchi kan duh fawn le fi a tel ruang ah khan thachia lo thachia hram lo tein hi program hi lunglut ngai awk a si khi ṭhahnem ngaingai dingmi khi a si kan hnung ah kan chim cang bantuk khan Baibal sianginn ah saupi cawng dingmi kha rem tein khi tikhin an cuub an cuub i caan tawi chungah cawnpiak ding salai ca khin hlawknak lian taktak cu a chuakpi ding hrimhrim a si ti kha nolh lengmang kan duh ko cu kho cun presenorship training kha kan nol ṭhan rih lai i hihi ka zaangfahnak tein CE le CM CECM kan ti lai cu ti training kha an zapi tein lomhnak kan chim cang lomhnak zong chimchap kan duh an zapi tein pakhat manh bau lo te bakin an kai i hlawhtling taktak in caan kan lim kho bantuk ten hika presenorship training zongah hin zangfah kan in nawl ṭhan rih ko hna Khrihfabu nih caan kan pek piak ṭhan u law thazaang kan chuah piak ṭhan rih ko u law nanmah hmangin kan Khrihfabu hrangah hin Pathian sunparnak zong a lang lai i Pathian thluachuah zong kan tingco hrimhrim lai ti zong kan zumh ruahchannak lianpi zong kan nei thazaang kan chuah piak hram rih ko ti zong kan in nawl hna anmah prisonership team relh loin khan a leng lei khan a duhmi cawng khawh a si i tel khawh a si ṭhan rih khakha mintu rak pe hram u law a tlawm bik a hme bik te chim si ahcun chun caw tuktak tete he damh khangnak ding ah khan khokhang lairel a fawinak ding ca ti tu khi si zeidang pi kha si lem lo khan minte rak pek zong kha kan in nawl ṭhan rih fawn hna cun tuzan cu kan unau simi MCBC ngaihchiatnak tonmi hna ṭhutpinak cu si lai i nazi paruk ah ka palh lo si cun ka palh si le kan remh ṭhan te lai i nazi paruk ah ṭhutpinak si lai ngaihchiatnak a tongmi hna hrawmpi le ngaihchiatpinak hnemh dingin kan zapi chuak khawh zong i zuam cio hna usih ti kha thanchap kan duh cucun

pumchua si loin thla ni hleiruk pumchua tua khan nubu hla cawng kha si te lai tiah thong kan in thanh ṭhan fawn hna le cu vial cu tuzing kan thong thanh dingmi siseh law kan palhnak kan hrelhmi a baumi chap ding zu ding an um sual sia cun ka han caan neitu ṭuanvo neitu nih remh le chap le zu kha an van kan tuah piak te lai ti zong thanchi kan in duh hna lam hla deuh in siseh lam nai deuh in siseh a ol deuh a har deuh in a hong chuak i ka hmun ah pathian a thangthat tu pathian a thangthat tu zumtu khrifabu members dihlak pathian mi hna nan cungah lomhnak chim cawk lo khrifabu nih kan nei caan hmangtu nan zapi cungah Christians of worship a kan hruaitu nan dihlak cungah tuchun a kan tawlreltu nan dihlak cungah Khrihfabu nih lawmhnak chim cawk lo kan nei tiin thawngthanhnak le mi donnak kan bia kan donghter nan zapi cungah kan i lawm.

A dir khomi paoh kan dir hna lai. Cun Thlarau nih Jesuh cu Satan nih rak tukforh awkah ramlak ah a kalpi. Khuachia nih cu a sinah a ra i nangmah cu Pathian Fapa na si ahcun hi lung hi changreu ah canter hna nga tiah a ti.

Jesuh nih a thawh i, Cathiang nih pei Bawipa na Pathian cu na sak hlah ti ve kha tiah a leh. Na khuk na bil lai i na ka piak ahcun hi vialte hi kaan pek lai, tiah a ti.

Thla kan cam hna lai. kan sual cu mah bu in a kan dawtu le kan sualnak bang lehrul lo in miṭha bang in lam a kan hruaitu damnak a kan petu kan Pathian a min thiang thang ṭhan ko seh. na fale nangmah nih na kan dawt i vel na kan ngaihmi thawng in na ṭuan ko hol kho le bawipa tik le cu le caan ṭha a hmu khomi ah na kan ser caah kan lung ai lawm tuk bawipa cu bantukin nangmah nih caan ṭha na kan pek i ṭuan kol khawhnak na kan pekmi chung in micheu nih bawipa an caan ṭha an pek i micheu nih an ruahnak an pek micheu nih bawipa cheuhra cheukhat zong in an pek cu bantukin bawipa tu chun ni caan zong ah hin hi na biaknak thiang a rami na fale kan ni vialte zong nih thawhlawm kutput in Bawipa nam haika kan rak pit ṭhan cang. Bawipa pumpak pakhat cio kan mah le thinlung thlehning cio in Bawipa na, na kut thiang chungah kan rak chanh ṭhan cang lai. Hi vialte hi Bawipa nangmah nih thluachuah na kan pek pek hram ko. Petu na thinlung ah Bawipa Pathian kan Bawipa le ram caah ṭhanem santlai sing ha maw ti ruahchannak he kan pekmi bantuk in cu hmun ah cun Bawipa nangmah nih thluachuah na kan pek pek ko tiah kan in nawl ko. Mah le caan zong ah nangmah sinah a pe ṭhan kho zungzal tu pumpak pakhat cio chungkhar kan si khawh dih cio nak hnga nangmah nih kan zangfah hram ko kan chaw siseh kan caan kan nanu ku thiang chan ṭhan in khamtu bawipa jesuh min lomnak he thla kan cam kan biakmi kan pa kan pathian amen Ka thinphang ti la lo ka ti le ka thir thluahmah ṭhan ko ee. Ah, tuni hla ka van i thimmi cu Mizo hla si le Lalzar Mawia hla kha si le ah, zeiruangah thlama hla ka van i thim ti ahcun a nih hlaphuahmi khi amah le Pathian an i pehtlaihnak nifatin a kalnak amah nunte a phuahmi si caah khan thazaang kai lak ngai ve caah khan ka van i thimmi si le ka thupui ber timi si lai.

Thlacam hna u sih. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ka pa na min thangṭhat in ko seh. Tuzing caan ah Bawipa Khrihfabu hna kan tlamtlinnak kan manh tel loin Bawipa kan ṭhatnak zong tel loin Bawipa hika i na biakinn thiang a hei vel minung Bawipa lunglawm le thanuam tein le ngandamnak na kan pek i thangṭhatnak sunpar nangmah pe kho dingin hi vial minung kan nunnak na hruai ka Pa na sinah kan i lawm tuk ka Pa min kan thangṭhat ko. Hallelujah. Sunparnak vialte nih ta si ko seh. Upatnak vialte nih ta si ko seh. Thangṭhatnak vialte nih ta si ko seh. Bawipa, na sinah kan i lawm tuk ko pa in kan thangṭhat ko. Dingcang Bawipa, hika Khrihfabu ca Bawipa na fanu santlai lo cemnu nih Bawipa na hmaiah khuning ka ka pa a chimzia le Bawipa ka Pathian halzia zong kan thiam lai lo. Bawipa sihmanhsehlaw Bawipa kan herhmi hi Bawipa nang na theih i ka pathian hallelujah nangmah lei kar kan hlannak in bawipa nangmah thiang thlarau in lo cun bawipa ka pathian nung kan kal khawh lai lo ca bawipa ka pathian nung karkhat nu karkhat kar kan hlanah thiang thlarau ṭhawnnak hi kan umpi lo nitina kan kal khawh lomi bawipa nangmah kar hlanah kan teitu thil vialte na ka pathian nung bawipa thiang thlarau in bawipa tei khawhnak Amen. Hallelujah. Ka pa na min thangṭhat um ko. Kanmah le kar kan hlain khawh lonak zawn cio ah thiangthlau kan bawm la. Ka patian nung bawipa teinak. Teinak he kan hruai cio lo. Bawipa nui ah zumhnak. Karkhat hnu karkhat a lang khomi kan si khawh nak ah thiangthlarau ṭhawnnak he kan umpi ko tiah Bawipa na sinah thla an cam. Amen. Hallelujah. An hruaitu pastor ca zong ah thla an cam nang mah nih umpi la tu zong khual a tlawnnak ah Bawipa ka Pathian amah duh ning si loin Bawipa nangmah rianṭuan ah a kalnak si Bawipa nangmah nih umpi la a kalnak lam kip ah Bawipa nangmah muisam hi Bawipa thuk chin lengmang in a hmuhnak hnga le a rianṭuannak zong Bawipa tlam a tlin khawhnak hnga na thiang thlarau ṭhawnnak he umpi la hi ka Khrihfabu he zong Bawipa ka Pathian nung Amah nih ai timh ni le thla caan zongah Bawipa ngan dam lu lawm tein Khrihfabu hna he le chungkhar hna he Bawipa dam le lawm tein ton ṭhannak nangmah nih pe hram ko tiah Bawipa a ca hrangah thla an cam. Bawipa hruaitu vialte hna Khrihfa upa si hna seh nu upa dihlak si hna seh mino upa si hna seh cha school sia mah te a hruaitu vialte si hna seh Bawipa upa rian ṭuantu vialte hna zong Bawipa amin me nih i khinh si loin nangmah rian a bawipa kanmah le kan si khawh to cio in bawipa ka pathian kan tuan cio hi bawipa nangmah ṭihzah bu tein kan nunnak kam hani bawipa nangmah lei ah zuk thong ka kan hlan i mi pe ma ya boipa dong thong ni na kal kho tu kan si ko na thiang thlau thon na he kan um pi lo ni fatin te kan nuna boipa phim kan chim na lam kan mu sak la thon nak tha sang he kan um pi chiao ko te boipa na sena thla an cham ka pa ka pathian nung cha school sia ngakchia tete cha zong thlang cham than boipa ngakchia bikin ubi bik tiang an nuna boipa ni fitin te an nuna boipa nang mani lam shroi na lo ka pathian nung boipa nang ma theibul ti za bu ten an nuna am hane chu chung ka pathian nung boipa si ang kai na ngandam lung lom ten la boipa cha thiam nak zong boipa nang mani pe na la thlo chu na ke lam shroi ko na tia Bawipa na sinah thla an cam. Tu jing caan ah Bawipa fanu nih ka thlacamnak o hi Bawipa ka Pathian nung a thur hnawm sim hmanh se law nung rai thawi bang kan co hlan piak lo Khirhfabu dihlak nih Bawipa na sumparnak kan in peknak ah siseh nangmah le kar kan hlannak ah ṭhawnnak thazang ah Bawipa namun kan ser piak ko tiah Bawipa na sinah thla an cam. Bawipa na sinah kan i lawm tuk. thongtlami vialte hna luatnak neitu na si bawipa thongin an umnak chung ah bawipa nangmah nih bawipa umpi hna law bawipa an thongtlaknak chung zong bawipa nangmah nih anim hmuhnak ah nangmah muisam anim hmuhnak ah can khawhnak thlachuahnak he lam hruai ko na tiah ka pa an ca hrang ah tla an cam bawipa damlomi vialte hna sinung chungah si hna seh bawipa inn ah si hna seh bawipa damlo na a tuarmi vialte hna zong bawipa na min in bawipa damnak pe hram ko hna tiah bawipa an ca hrang ah thla an cam ka pathian cu cun damnak an hmuh i thangṭhatnak sunparnak an in pek khawhnak hnga le bawipa na sinah lawmhnak bia a chim khotu an si khawhnak hnga na thiangthlau ṭhawnnak he umpi ko hna tiah ka pa an ca hrangah thla an cam tuzing caan ah bawipa hika khrihfabu nih mission tete kan thlahmi hna zong bawipa nangmah nih an rian ṭuannak cio bawipa nangmah nih umpi hna law thluachuahnak pe hna law bawipa na ram caah bawipa thuk chin lengmang kar an hlan i thlau tlau tampi zong a tlai kho tu fanu fapa an si khawh nang at phachuah nak he lam hruai ko na tiah bawipa ka pathian an ca hrangah thla ka cam than tu jing cana bawipa kan chim khawh lo mi tampi um lai nang mani phachuah nak kan pek pela a herh na ti ning lam kan hruai la kan um pi sham ko kan nun nak kan chan atang ri min ku thiang chunga kan in up kan in lom tuk ti chimbun akan kham tu kan bawipa Jesuh Christ namin lung lom thla kan cham kan pathian amen